Chamandipa ndoita sei navo? Regai nditsvage pari safe pakawanda. Ndokuchera gomba rake paanga achiziva kuti chi hapana uchasvika. Amen. Amen. Akaonekwa achiviga tarenda iroro. Akamirira kudzoka kwamaster wake. Akaonekwa achidzoka master. Zvikanzi, "Eh, Here ino ramakandipa riya onei ndakavimbika ii ndakachengeta ah, asi haana master haana kufara nazvo haana kufara nazvo zvikanzi wawesta ndini yangu wadi kunge waisa mubhengi at least ndaona interest nozvikuitika kumakristu anointing tinayo asi hatisi kukwanisa kuishandisa hazvizombofi zvakaita kuti tinoenda on the next level tisina kunge tashanda tisina kunge tapedza nguva tina jehovha we can only go to the next level kana tatoshanda ozoti jehovha ozoti ah Hepton ndamuona uyo akavimbika chegai ndikuise chi pane chinhano chiri pamusoro chinhano chimwe thats the only way zvekuti tanzi tiri anointing tinayo togara nayo ha ini ndakaropafadzwa ah, fanga inini ndakaropafadzwa yangove ndakaropafadzwa eh. chindibudza chamuri kuita yacho kuti onoti vakaropavadzwa chii mm. hapana vakagarira tarenda riya hamuna zvamuri kuita navo ngatiendere mberi kuna sorry ngativhure kuna joshua ah, tashandura mashoko edu takuna joshua 1 chapter 1 pavhesi 8 musoro weshoko mbo unoti joshua anorayira vaisraeri kuyambuka jorodhani pa 8 vhesi bhuku iyi yomurayiro haifanire kubva pamuromo wako Asi unofanira kuirangarira masikati nousiku, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo, nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata nokuchenjera. Ko handina kukurayira here? Simba, utsunge mwoyo, usatya kana kuvhundutswa, nokuti Jehovha Mwari wako unewe kwose kwaunoenda. Ipapo Joshuwa akarayira vatariri. Bhuku iyi yomurayiro haifanire kubva pamuromo wako, asi unofanira kuirangarira masikati nousiku kuti
amen amen handiti tiri kunzwa apa zviri kunzi do not let this book of law depart mm -hmm.

unotopiwa bhuku rinonzi shiri ari aunogoverenga mm. the highway code handisi mm. zviri muhighway code kana wabvunza ndo zvavanoda hauwedzere kana kubvisa zvazvakanyorwa zvakaita ndo zvazvinodiwa mm. zvakangofananawo nebhuku redu hakuna chatinokwanisa kuwedzera hatisina chatinokwanisa kubvisa asi kuita sezvazviri handiti tikuziva kunzi meditate Meditating is quite a powerful word nekuti tinotaura kuti inguva yaunoita set aside handiti nguva yako iwe yekunge uchitaura najehovha uchiverenga shoko rake amen handiti that's, that's how we empower ourselves handiti um, Meditate, it, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Mm. Then you will be prosperous and successful. Handi nyore because tinoziva kuti in this world tine zvakawanda zvinoda attention yedu. Mm. Kune zvakawanda zvekuona zvekuti unokwanisa kuvara iko ugozoonekwa uchidii uchidarikira nguva yako yawangwaisa set aside nezvimwe zvinhu wozoti at the end of it ukati ah uchasiya five minutes handiti because zvinhu zvaunoziva kuti unofanirwa kuita daily shoko ramwari harisi rekuti nhasi waita oita a break the next week mm. ozotanga futi hazvigone it has to be continuous it has to be continuous for the anointing mm.

isusu kazhinji hatisi kuita spend time isusu kazhinji taundi kunzi mwari vari kuda kuti taprosperous wega wauda kutsvaya kurizina kuti a ah, zvingaitika mm. naiyo nhamo iri mumba mangu iyi mm. wabva waiti wakutora nhamo iyo wabva waita yako ah, hakuna uchai achakwanisa kunge achibata kana kuti ndeyako mm. asi shoko rinoti Cast all your anxieties unto me and I'll carry them for Amen. you. Anditi? Saka we want to be prosperous. Mwari anoda kuti tiite prosperous. Let's not try and live now let the word of God. Anditi? Zvanzi kune healing. Kune zvakasiyana siyana mu- mushoko raMwari. Em, iyi nyaya yekuita prosperous yekuinhina yeku you try to reason inondiyeuchidza muchinda uya peter apo akange Vari brought naJehovha, handiti? Vakanzi akaonekwa achibu- vachibuda ndichifamba pamusoro pemvura. Pe- Peter wakafamba. Asi then ah pamberi apa he was trying to reason. Ini ndofamba inini. Zvingaitika izvozvo. Ati now you're trying to reason. Mm. Handifunge, there must be something wrong. And Immediately he started sinking because now he was trying to reason mm. zvamwari hazvide reasoning because kana vati iwe aziuti iwe uchigamuchira shoko racho sezvariri and then healing iyo inoita take place ini ndinoyeuka ndaigara nemunin'ina wangu Eh, baba vedu vakafa achiri mudiki tikamutora ndikagara naye saka anga ane problem yemaulcers taingogara tiri kuhospital all the time kamusikambopera nguva tiri kuhospital saka akati a ah, ini ndaneta ini ndakuda kudi rega indiende ndinonamatirwa maitinash Akaenda akanonamatiwa namufundisi akadzoka ati ah ina I'm healed mates. I'm healed, I'm healed. Ah tikafara tikapembera mwari makanaka. Hezvo kamu. Tasvika sadza ndimozi yava nemaulcers havadyi sadza. Mm. Ah, anga asatodyi sadza zvachose. Ndobva ati ndikudawo sadza. Ndobva ndati mm, iwe ah ah handisi kukupa sadza. Ndati awo ndikuda sadza mate nacho ina I'm healed. Ndikati haa ora tichidya kadiki ndobva adya sadza ndobva aenda time yekurara yakasvika ndobva ndanorara ndongozvidongorera urit hapana chiri kurwadza ndikati odongorera uchinzwa kuti arisi mainini mboniriba hapana chiri kurwadza Reasoning yake yapinda kuti zvingaita here nenguva yatanga tiinayo tanga tine nguva yakareba tine urwere asi healing yakaita jehovha vakati ndakuhina asi reasoning manje ndo yanga yakuda kudii kutidzosera shure amen ngatingodaira shoko sezvariri mwari vanotiitira nyasha mwari vanotida ino nguva yatasvika yanguva yekuti Zvibvunza paumire naJehovha. Paumire, being honest with yourself, kuti ini paobedience ndakamira sei, papurity ndakamira sei, hey, palove ndakamira sei, paworldly things ndakamira sei, uchizvimaka, uchizvitaura, uchizvipa chokwadi, nekuti haunawo kuwanzira, wauri kuwanzira ndiwe.